тәүфик һидәят истикамәтләр насыйп вә маяссар кылса иде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, мөбарәк булсын җомга көннәребез. Аллаһ Субхана вә Тәгалә ике җомга арасында вафат булган мөселман кардәшләребезнең рухларын шат кылып, бәндәчелек белән кылган гөнаһ хаталарын ярлыкаса иде. Ике җомга арасында Никахлашкан яшьләребезгә Аллаһ Тәгалә әлфәт, мәхәббәт бирсә иде. Алардан туган балалар да динебезне, илебезне, милләтебезне куәтләүче балалардан булса иде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, Раббыбыз Субхана ва Тәгалә Үзенең китабында безгә болай ди,

Әгәр дә миңа шөкер кылсагыз, күп итеп арттырып бирермен, диде. Аллаһ Субхана ва Тәгалә бу аяттә ике тапкыр безгә арттырып бирермен дип әйтә. Берсендә ләм харифе белән, икенчесендә нуну тәкид белән. Ягъни, һичшиксез, Күп итеп арттырып бирермен, диде. Әлбәттә, шөкер кылу, ул, җәмәгать, безнең көндәлек вазыйфабыз булырга тиеш. Көн саен Аллаһ Тәгаләгә баш иеп, Әлхәмдүлилләһ дип әйтергә өйрәнергә тиеш.

Әгәр дә һаман зарлансак, тормыштан начар дип, әгәр дә һаман җитми дип яшәсәк, Аллаһ Тәгалә булган нәрсәне дә алырга кадир. Муса алейхиссәлам көннәрдән бер көнне Аллаһ Тәгаләдән сорады, Я Раббым, сине ничек итеп зикер кылырга дип. Шунда Раббыбыз Субхана ва Тәгалә әйтте, Я Муса, Синең зикерең, синең Аллаһ Тәгаләгә карата булган шөкерең, диде. Аллаһ Тәгаләне шөкер кылсаң, Раббыңны зикер кылган буласың, диде. Шуңа күрә, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, зикер белән шөкер бер-берседән бәйле. Зикер кылган кеше Аллаһ Тәгаләне искә төшерә торган булса,

Ягъни Расулебез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, сезгә өндимме шундый гамәлгә, әгәр дә шул, ул гамәлне кылсагыз, зур җә, дәрәҗәләргә ирешерсез. Раббыгыз каршысында пакь гамәлләрдән булып саналган, иң хәерле гамәлләрдән булып саналган, Әзкәһә инда мәликикум, вә арфаиһә фи дараҗатикум, дәрәҗәләрегезне күтәрә торган, ди. Вә хайрун мин инфакиз зәһәби вәл фидда. Аллаһ юлында көмешләр һәм алтыннар таратудан караганда да күпкә хәерлерәк. Ягъни сәдака таратуында да хәерлерәк булган гамәл булып санала. Аллаһ юлында көрәшүдән дә, җихадтан да хәерлерәк булган гамәл

Ад-дунья мәльгунә вә мәльгунун мә фиһа. Дөнья ләгънәт кылынган һәм дөньяда булган һәр нәрсә ләгънәт кылынган, илля мин сәләс, өч нәрсәдән кала, диде. Менә дөньяны алсак, дөньяда җәмәгать һәр нәрсә һәм дөнья эчендә булган һәр нәрсә ләгънәт кылынган, проклято, русча әйтмешли. Өч нәрсәдән кала. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм 1400 ел элек әйтеп калдырган шушы сүзләрне һәм безгә тәнбих рәвешендә без әзрәк игътибарыбызны шуңа юнәлтер өчен әйтә. Дөнья артыннан чапмагыз, дөньяны кумагыз, дөньяның бернинди Нәтиҗәсе булмаячак. Әмма дөньяда яшәгәндә өч нәрсә турында онытмагыз. Өч нәрсәне кылсагыз, Аллаһның рәхмәте астында булырсыз. Өч нәрсәдән ваз кичсәгез, ләгънәт астында булырсыз. Нәрсә диде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләм иң беренчесе зикруллахи ва ма вала. Ягъни Аллаһны зикр кылу диде. Әгәр дә зикер кылабыз икән, нәрсә ул зикер? Хәм шуның белән бәйле булган нәрсәләр? Ягъни зикер ул Коръән, зикер ул намаз, зикер ул ураза, гыйбадәт хәм башкалар хәм башкалар. Әгәр дә кеше намаз укый икән, ва акимус салата ли зикри ди Аллаһ Тәгалә. Намазны укы, мине зикер кылыр өчен диде. Намаз да ул зикер. Әгәр дә кеше намазын укый икән, зикерләрен кыла икән, гыйбадәтләрен кыла икән, тәүбәләрен кыла икән, ул Аллаһның ләгънәте астында булмаячак. Аның һәрбер кылган гамәле гыйбадәт булачак. Һәрбер кылган гамәле изгелек булып язылачак. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Һәм алим, һәм мутааллим диде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Гыйлем алу һәм гыйлем бирү турында әйтте. Ягъни Аллаһ юлында гыйлем алучы һәм гыйлем бирүче, алар Аллаһның ләгънәте астында булмаячаклар. Шуңа күрә гыйлем алу һәм гыйлем бирү җәмәгать бу Аллаһ каршында зур мәртәбәле гыйбадәт булып санала. Әгәр дә без шушы гыйбадәтләрне, шушы өч нәрсәне кылмыйбыз икән, Аллаһның гыйбадәтеннән ерак булганбыз икән, Ва ман а'рада ан зикри, фа инна лаху ма'ишатан данка. Кем Аллаһның зикереннән ерага икән, Аллаһка шөкер кылмый икән, шөкер үзе бер гыйбадәт. Фә иннә ләһу мәгыйшәтән данкә. Аның тормышы бик авыр булачак, ди Аллаһ Тәгалә. Зикерсез тормыш, авыр тормыш, хәсрәтле тормыш.

Ягъни, Аллаһка шөкер кылмадың, зикер кылмадың, намазын калдырдың, гөнаһка баттың, дөньяны кудың, бала, семья дип Аллаһ Тәгаләне оныткансың икән, бүген дә Аллаһ Тәгалә әйтә, "Ва казалика яума тунса". Бүген дә син онытылачаксың диде. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләрем, бу бик зур Галәмәт. Бик зур дәрәҗә, без сезнең белән монда килеп, бергәләп җомга намазын башкара алабыз икән. Аллаһ Тәгалә җиде миллиардтан миллиард ярымын мөселман кылды. Шул миллиард ярымы гына күпмесенең арасында намаз укый, күпме шуның арасында ураза тота, күпме арасында шунда сәдака бирә. Санап бетереп була бармакка карап. Бармак белән санарга була аларны. Ләкин шушы кешеләр арасында сез бар. Сез бәхетле кешеләр. Бәхетле кешеләр Аллаһка гыйбадәт кылган кешеләр. Һәм монда килгәнсез икән, сездән дә зуррак, мәртәбәлерәк кеше юк. Чөнки пәйгамбәрбез үзе әйтте. Бу турыда. Иң хәерле, иң хәерлегез Аллаһ Субханаһу вә Тәгаләгә хәерле, әхлаклы, тәрбияле булуыгыз. Менә мәчеттә әхлакка да өйрәнәбез, тәрбиягә дә өйрәнәбез. Һәм иң хәерле гамәлне әйтте, зикер диде. Без монда зикер кылырга килдек, акча өчен килмәдек. Монда күп сөйләргә була, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Аллаһ Тәгалә әйтә, азагында әйтәм, Фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун. Бу күп күбебез белә торган аять. Мәдрәсәләрдә фазкуруни дип укыталар иде, хәтерлим, Хафтияк шәрифтә. Менә фәскуруни аятын өйрәндем әле дип киләләр иде. Без дә шулай укый идек, мактана идек. Аллага шөкер, фәскурунны өйрәндем дип. Ләкин нәрсә дигәнне аңлата күп кеше аңламыйдыр иде ул вакытта. Фәскуруни мине зикер кылыгыз, ди Аллаһ Тәгалә. Мине зикер кылыгыз. Әзкүркүм, мин дә сезне искә төшерермен, диде. Мин дә сезне зикер кылырмын. Ибн Аббас бу турыда әйтә, мин беләм, ди, кайчан Аллаһ мине искә төшерә, ди. Кайчан Аллаһны мин искә төшергәндә, ул мине искә төшерә, диде. Менә шушы аятны укый. Фазкуруни әзкүркүм. Вәшкүрү ли, карагыз, шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Миңа шөкер кылыгыз, диде. Зикер кылганнан соң, Фәзкүрүни әзкүркүм, мин сезне зикер кылачакмын. Бу дөньяда Аллаһны истә тотыгыз, Кыямәт көнендә сезгә авыр булганда, Ул сезне искә төшерәчәк. Вәшкүрүли, шөкерле булыгыз миңа. Аллага шөкер, баш, Аллага шөкер дип башыгызны ияргә өйрәнергә кирәк. Без хәтта башыбызны ия алмыйбыз. Ашаган вакытта бисмиллабызны онытабыз. Ашаганнан соң әлхәмдүлилләне онытабыз. Дөнья куа-куа, шөкер әйтергә дә онытабыз. Вәшкүрүли, вәлә тәкфурун. Һәм көфер, көферлек кылмагыз. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә карата шөкерсез булмагыз, ди. Аллаһ Тәгалә шул сөйләгән белән гамәл кылырга язса иде.